Сатана ӕмӕ Борӕты чызг Сатана райста йӕ зӕронд хуыз. Уырызмӕгмӕ бацыди мӕ йын зӕгъы: Мӕнӕй дын бинонтӕ нал ис, фӕлӕ дӕхицӕн мӕ удӕгасӕй бинонты кой бакӕн. Уӕд ын Уырызмӕг загъта: Сатана, цалынмӕ мын дӕ цӕст ӕрттива, уалынмӕ мӕнӕн бинонты ӕрхӕссӕн нӕй. уӕд та йӕм дыккаг хатт дзуры Сатана лӕгъстӕгӕнӕгау: Уырызмӕг, мӕнӕй дын пайда нал ис мӕрдтӕ Нарты хсӕн фесӕфдзынӕн. Цалынмӕ дын мӕ цӕст ӕрттивы, уалынмӕ дӕхицӕн бинонты кой бакӕн. Уырызмӕг куы бакастис усы уынгӕгдзинадмӕ, уӕд йӕ бӕх Ӕрфӕны сифтыгъта ӕмӕ далӕ-далӕ сӕхи Борӕтӕм ныццыдис. Борӕты Бурӕфӕрныгӕн авд лӕппуйы ӕмӕ иунӕг чызг уыд. Уырызмӕджы куы федта Бурӕфӕрныг, уӕд ыл бацин кодта. — Уырызмӕг, дӕ фендмӕ ӕхсызгон уыдис. Рагӕй фӕстӕмӕ бӕллын дӕ уынмӕ, сӕ хур цы къӕвда дӕр хаста. Уырызмӕг ын загъта. — Уӕнгӕг лӕг кӕдӕм нӕ бахаудзӕн. Сатана мын ныззӕронд ис. Ницыуал хъом у, ӕмӕ уӕм фехъуыстон чызг куринаг. Уырызмӕгыл йӕхи чи атигъ кодтаид. Бафидыдта Борӕтимӕ, фӕстӕмӕ ссыд. Нарты бӕгуыдӕрты амбырд кодта ӕмӕ сӕ кодта чындзхӕссӕг. Хӕмыц хистӕр уазӕг хӕдзары хицау. Сослан нымӕттухӕг дзаумӕттӕ тухӕг, Батырадз къухылхӕцӕг. Ныццыдысты борӕтӕм. Борӕтӕ сӕ фӕхынцыдтой иу иннӕ бонӕй иу иннӕ бонмӕ. Уый фӕстӕ рараст сты Нарты чындзхӕсджытӕ сӕхимӕ. Уырызмӕг фервиты ӕртӕ Нартмӕ хонӕг. Ӕрымбырд вӕййынц Нарт, ӕмӕ иу иннӕ бонӕй иу иннӕ бонмӕ фӕминас кӕнынц Уырызмӕджы чындзӕхсӕвы. Ӕнӕр чындзӕхсӕвады ма ацыдысты, ӕмӕ Уырызмӕг Борыты чызгимӕ ӕмуат цӕудзӕн, зӕгъгӕ, хӕфтытӕ Сатана райста йӕ чызгон хуыз. Уырызмӕгӕй куы ауыдта, уӕд Борыты чызгмӕ ӕмгӕрон дӕр нал ӕрцыд. Нартыл айхъуысти Йозы хъуыддаг. ӕмӕ та ӕрцыди Нарты Ныхасы Уырызмӕджы кой. Уӕд иу фӕсмыргомау лӕппу зӕгъы ныхасы адӕмӕн. Ӕз ахӕсдзынӕн ме хсӕв Уырызмӕджы хӕдзармӕ, ӕмӕ уын райсоммӕ йӕ бӕрӕг хӕсдзынӕн. Араст ис лӕппу ӕмӕ ныццыди Уырызмӕгтӕм ӕмӕ сӕм ӕхсӕвиуатӕр кодта. Уырызмӕг наргӕвста Буранӕлфыс, хорз ӕй федта. Кӕд мӕ бадтысты, уӕд мӕ фӕбадтысты, фӕныхас кодтой, стӕй лӕппуйӕн бауат кодтой хӕдзарӕн йӕ иу къуымы, Борӕты чызгӕн йе ннӕ къуымы. Сатанамӕ Уырызмӕг та се ргъӕууатмӕ афардӕг сты. Лӕппу чысыл куы афынӕй ис, уӕд Борӕты чызг сыстад ӕмӕ бацыд мыйн йӕ хъӕццулыл рахӕцыд. Лӕппу йӕ базыдта ӕмӕ йӕм дзуры: «Хӕсид, кӕй дӕ уый дӕ ма байрӕйӕд, хуысс-ма ныууадз!» Чызг фӕстӕмӕ раздӕхтис хъуыр-хъуыргӕнгӕ. Чысыл афӕстиат истӕй та бацыди лӕппу ӕмӕ та йын рахӕцыд йӕ хъӕццулыл, ӕмӕ та йӕм лӕппу дзуры: «Кӕй дӕ уый дӕ ма байрайӕд, хуыссын ма мӕ куы ныууадзай!» Раздӕхти та чызг фӕстӕмӕ хъуыр-хъуыргӕнгӕ. Ӕртыккаг хатт куы бацыд Борӕты чызг лӕппумӕ, уӕд нал дӕр хӕссид, нал дӕр ӕндӕр, ӕм уат ӕрцыдысты лӕппу ӕмӕ Борӕты чызг. Зонынджын Сатанайӕн цӕй нӕ базонгӕ уыди уыцы хъуыддаг. Райсом куы сыстадысты мӕ сӕхи куы ныхсадтой мӕ куы рбадтысты фысымӕй уазӕгӕй, уӕд Сатана дзуры: Сехы гоппыл фӕхауӕд, уазӕгӕй фысымӕй нӕ дысон чи цыфӕн федта, уый куы нӕ радзура. Уырызмӕг фӕрсы: Хистӕрӕй дзурут уӕ фынтӕ ӕви кӕстӕрӕй? Сатана загъта: Нӕ зӕронд лӕг дӕ разӕй махӕй ныхасы бар никӕмӕ хауы. Уӕд Уырызмӕг зӕгъы: Дӕссон куы бафынӕй дӕн, уымӕй бонмӕ фынӕмыггагӕй ницы федтон, фӕлӕ не фсин дӕхӕдӕг цы фынтӕ федтай, уыдонмӕ радзур. Сатана загъта: Дӕссон нӕ йе фсбӕх йӕ бӕндӕн аскъуыдта ӕмӕ ныццыдис дӕлӕ-дӕллаг нӕ хицӕуттӕм, ӕмӕ Хьом уырсмӕ цыди. Лӕппу, ды та цы фын федтай? Лӕппу загъта. Дысон-иу суангыл цуан ацыдтӕн, ӕмӕ-иу хъугсаг мӕ разы февзӕрдис. Ха ныр ӕй фехсон куыд загътон, афтӕ мӕм дыккаг суангӕй ныхъхъӕрчынд: Ма йӕ фехс, Уырызмӕджы фӕдзӕф у! Чысыл та фынӕй дӕн ӕмӕ та дыккаг суангыл ацыдтӕн, ӕмӕ та Йосо хъугсаг февзӕрдис Баразы. Ӕмӕ та йӕ фехсон, зӕгъгӕ, куыд загътон, хи афтӕ та мӕм ӕртыккаг суангӕй ныхъхъӕрчынд: «Ма йӕ фехс, Уырызмӕджы фӕцӕф у!» Йемӕ та йӕ ныууагътон. Чысылтӕ афынӕй дӕн ӕмӕ та ауадтӕн ӕртыккаг суангыл, ӕмӕ та мӕ разы февзӕрди Йосы хъугсаг. Нал дӕр хъӕрмӕ байхъуыстон, нал дӕр ӕндӕрмӕ йемӕ йӕ фехстон. Ӕ борӕты чызг, ды та цы фын федтай? Ӕз дысон бантыдтон ронджыгӕрсты. Ӕппындӕр мын не нхъызтысты, ӕмӕ ӕз дӕр ныццыдтӕн дӕлӕ-дӕллаг нӕ хицӕуттӕм, ӕмӕ йӕрдыгӕй схастон ӕнтуан. Хьосы ӕнтуанӕй куыддӕр фӕхъӕстӕ сты, афтӕ ӕнхъизын байдыдтой. Райсомӕй лӕппу ацыдис, Нарты ныхас йыл Нарты фӕсивӕд ӕмбырдтӕ кӕнынц. Ӕ, куыд у Уырызмӕджы хъуыддаг? Куыддӕриддӕр ӕй дзурынц сӕфты. Сатана райста йӕ чызгон хуыз, ӕмӕ Уырызмӕг ӕппындӕр нал цӕуы Бороты чызгӕнгӕрон, загъта лӕппу.